It-temp jidher li resqin sew lejn il-Milied u allura qed jibda jakkumula anka xi ftit ta' sħab mhux ħażin, ftit ilma u ma nistennewx, ħasra ma jagħmilx ftit ftit borra wkoll biex nidħlu aktar fl-ispirtu tal-Milied. Ma nafx x'taħseb dwar dan Isabel Malija li tinsab hawnhekk magħna wkoll. Bil-kulur tal-Milied ukoll qiegħda. Ejwa tassew. Eh, ma nafx hu l-Milied nassoċjawh biss mal-bart u mal-snow, stereotip forsi llum il-ġurnata. Għax l-Awstralja jkun L-Awstralja, le. Eh, eh. L-Awstralja jagħmlu l-barbecue, il-Christmas barbecue. Però aħna fl-Ewropa din, ġifieri. Induqu daqsxejn minn kollox. Induqu ftit minn kollox. Però naħseb li iva, forsi nassoċjaw aktar temp kiesaħ mal-Milied, iktar qisu jiġbor in-nies flimkien. Huwa temp ta' ġabra fih innifsu. Inti ħadd ħsieb illi tiġbrilna ftit xogħlijiet illi jiġbru ż-żgħażagħ. Però fil-bidu jiena aċċennajt u għedt ma nafx għalfejn ħafna jaħsbu illi l-kitbiet Maltin ħafna jiffokaw lek fuq rumanzi pereżempju jgħidulek m'hemmx biżżejjed għaż-żgħażagħ. Għedtilhom stennew ħalli taraw. se tkun qiegħda ġġibilna magħha Isabel Mallia. Għidilna ftit fuq din l-inizjattiva. Kitba żgħażagħ. Fil-verità jekk kieku qed issir din il-konverżazzjoni meta kont għadni żgħira jiena, jista' jkun li vera hekk kienet is-sitwazzjoni. ma kienx hawn xelta kbira ta' kotba, allavolja diġà kellna ħafna awturi, però iktar ma qed jgħaddi ż-żmien, iktar qed ikun hawn inizjattivi minn nies illi il-kitba bil-Malti u l-Malti fil-verità huwa għal qalbhom ħafna. Ironikament, meta qegħdin nagħmlu ħafna aċċenn biex nitkellmu bl-Ingliż u li l-Ingliż jgħaqqadna ħafna mad-dinja aktar milli forsi l-lingwa tagħna, kważi moviment, ħa ngħidlu fundamentalista, tgħid ma hija vera mod eseġerat kif titkellem fuqha di, li vera għandhom għal qalbhom il-lingwa Maltija u l-kitba bil-Malti. Aġenzija Żgħażagħ tidħol f'dan kollu għax fl-aħħar mill-aħħar aħna aġenzija taż-żgħażagħ. Però nippruvaw insibu dawk l-ispazji fejn dawk iż-żgħażagħ, partikolarment iż-żgħażagħ, illi jħobbu jaqraw bil-Malti jew iħobbu jiktbu bil-Malti, aħna noffrulhom spazju biex dan ikunu jistgħu jagħmluh. Għandna żewġ programmi, ħa nibda b'wieħed u nispiċċa b'taħdit. L-ewwel wieħed huwa għall-awturi. Awturi, dan huwa l-konkors Kitba Letterarja għaż-Żgħażagħ. Dan ilu għaddej ammont ta' snin mhux ħażin, naħseb xi sitta seba' snin jekk mhux iktar, imma mhux ħafna ħafna iktar minn hekk, fejn aħna kull sena b'kollaborazzjoni mal-Għaqda Malti tal-Ktieb inħeġġu awturi biex jissottomettu manuskritti, ta' kitba għal żgħażagħ adolexxenti. Imma meta qed ngħidu awturi, għax aħna ħafna drabi mmorru għal awturi stabbiliti, jiġifieri xi ħadd li qed isegwina. U kiteb xi ħaġa u ħalliha f'xi kexxun. Jitqies bħala awtur? Iva ta'. Iva, aħna anzi nieħdu gost ħafna li meta nirċievu il-manuskritti mhm. naraw ismijiet Illi aqas qatt ma smajna bihom. Xi ħadd li qed jieħu pjaċir jikteb filgħaxija xieħu gost veru jikteb u fl-aħħar għaqqad flimkien manuskritt li jixtieq jittenta ruħu biex jippreżentah għal xi ħaġa hekk. Fil-verità. Pereżempju għandna l-floor manager tagħna ħana jikteb ħafna poeżiji. Nistgħu nressqu ismu issa volja mhux żagħżugħ. Ara. Fil-każ tagħna, peress li jiena qed nirrappreżenta aġenzija żgħażagħ, dejjem ftakar li qiegħda hawnhekk, iridu jkunu poeżiji adattati għaż-żgħażagħ. Ibagħtilu bil-posta li qed tarah sħiħ ukoll. Le, le, qas qed inħares, anzi għax m'iniex ċerta jekk nistax inħares minħabba li għandi l-kamera, ħalli qasdi lanqas ninterrompi l-fil ta' suppost għaddej bħalissa. Però, iva, jekk ikunu adattati għaż-żgħażagħ, iva. U meta qed ngħidu żgħażagħ sa liema età? Żgħażagħ fil-każ ta' din hija żgħażagħ adolexxenti, mela aħna nimmiraw l-iktar għal żgħażagħ bejn ħdax, ħmistax-il sena. Nistħajlek tgħid għalfejn mhux għal iktar età oħra. Għaliex jeżistu kompetizzjonijiet oħra u pjattaformi oħrajn għal min irid jikteb għaż-żgħażagħ, ħalli kulħadd ikollu daqsxejn in-niċċa tiegħu. Però issa ejja ħa ngħidu għax jiena ġejt hawnhekk biex nitkellem aktar u aktar fuq taħżiż fil-verità. Ejja nagħtu każ li inti tħobb tikteb. Jien inħobb nikteb, inti tħobb tikteb, il-floor manager forsi, u dan jaf li qed jikteb tajjeb diġà. Irid ikun żagħżugħ imma dejjem għax ftakar li dejjem aħna għandna l-laqta żagħżugħa. Qed titfagħlu l-melħ fil-ferita. U jixtieq itejjeb daqsxejn iktar imma dawn il-ħiliet li għandu fil-kitba. Taħsis huwa programm apposta għal dawn it-tip ta' żgħażagħ li diġà iħobbu jiktbu u diġà il-kitba tagħhom hija kitba li hemm potenzjal kbir fiha. Taħżiż jaħdem b'dan il-mod. Dan ukoll huwa xi ħaġa li aħna nagħmlu b'kollaborazzjoni darba mal-għaqda tal-Malti Università. Ifhem, aġenzija żgħażagħ jiena ma nafx nikteb, I mean żgur m'iniex kapaċi nagħti direzzjoni lil min jixtieq itejjeb il-ħiliet tiegħu tal-kitba. Mela ħafna mill-programmi li nagħmlu aħna ikunu f'kollaborazzjoni mal-esperti. Aħna ħafna drabi Nipprovdu l-ispazji, nipprovdu l-finanzjament għax biex tagħmel ħafna affarijiet bħal dawn trid il-finanzi. U forsi xi ħaġa sabiħa li nagħmlu aħna, kultant ċerti nies jgħidu illi iva kieku jkolli l-flus nattendi dan it-tip ta' kors, kieku jkolli l-flus immur nagħmel live-in ħalli ntejjeb il-ħiliet tiegħi. Aġenzija Żgħażagħ u taħżiż, jaraw li. Hawnhekk qegħdin naraw eżempji minnhom, le? Iva, eżempju ta' iva. daw il-workshops li jsiru. Eħe, taħżiż, qed inkellmek fuq taħżiż, dawk ġibthom miegħi hawnhekk. Eh, qiegħed fis-sitt sena tiegħu fil-verità. Ah, para programm huwa programm illi minn sena l-oħra hmm. dejjem kellna nies li konkorrew għalih, allura aħna nqisuh bħala programm ta' suċċess il-kollaborazzjoni tagħna ma' laqda tal-Malti Università isa biżmien iktar dejjem tissaħħaħ, allura hekk naraw li hawn id-domanda u nsibu n-nies li jistgħu jagħmluha, il-ħaġa li jmexxu il-programm, aħna dejjem niftuh. Imma dan qed nitkellmu aħna f'sens ta' jien naf fejn għandek tpoġġi l-għajn u l-akka pereżempju jew inkella mudelli differenti fuq xiex qed Jiena persważa li xi kultant jekk inħass il-bżonn forsi xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-ortografija tissemma, però mhuwiex fil-verità l-iktar ħaġa Il-ġist prinċipali. Il-ġist hija illi ż-żgħażagħ jesperimentaw b'kitbiet diversi. Ok. Ma nafx, qed niftakar wieħed mill-iktar workshops ħelwin li attendejt jiena relatat ma' dan il-programm, kienu qegħdin jiktbu l-lirika tal-hip hop bil-Malti, pereżempju, kitba bil-Malti, imma mhux qegħdin nitkellmu fuq rumanz biex niftehmu. Jiġifieri l-Malti f'ġeneri varji. Varji. Iktar hemm l-element ta' kreattività mela u anke ta' ħsieb u użu ta' vokabolarju. Eżatt, u dik hija, u dik hija, mhux qed ngħid illi meta jissottomettu x-xogħol tagħhom Ħa jkun m'hemmx miktub ieħor, in-nies se. illi ħa jiġbdulhom l-attenzjoni għall-forma tal-kitba, però naħseb li hija l-kreattività, l-innovazzjoni, il-mod diffkerenti kif tippreżenta x-xogħol illi hija il-focus ta' dan il-programm. Anke l-mod kif. Jiġifieri l-kunċett ta' taħsis huwa illi nesprimu lilna nfusna b'ilsienna, litteralment, permezz tal-kitba. U mbagħad l-awturi apparti minn hekk nagħtuhom anke l-possibilità li x-xogħol tagħhom, għax dan ta' ħżiż huwa programm li jdum sena kważi biex jiżvolġi, jingħażel grupp li ħa jieħu sehem, jintaqgħu ftit nofstanari u anke ssir live-in. Jiġifieri dawn jiltaqgħu tal-inqas tliet darbiet, tal-inqas tliet darbiet, ikun hemm live-in ta' weekend fejn dejjem il-focus hija xi format ta' kitba, jiltaqgħu ma' awturi, jitmexxew workshops, fil-live-in jesperimentaw b'kitba kollettiva. Sewwa. Il-programm jilħaq speċi l-milja tiegħu meta hemm l-aħħar xogħlijiet li jipproduċu l-awturi emerġenti. jinġabru flimkien f'pubblikazzjoni kollettiva. S'issa għandna sitta u dejjem jippruvaw, ma nafx bl-Ingliż jgħidu they try to break the barrier. Ah. Għaliex mhux dejjem Infatti naħseb laqas qatt ma kien ktib, il-forma ktib. Dejjem jippruvaw jesperimentaw. Bħal xi ġifieri. L-ewwel darba kienet gazzetta. Forom differenti li jkunu stampati. L-aħħar wieħed li ġibtom miegħi illum għax kienu qegħdin fuq id-desk tiegħi deru anka fuq il kienu dawn il-posters. Eh, sewwa. Tifhem? Jiġifieri l-kreattività mhijiex biss fil-kitba iva. imma wkoll anka fil-mod kif qed jiġu stampati. Għaliex ħafna drabi llum ngħidu n-nies ma domx jaqraw. Jiena ma naħsibx li ma domx jaqraw. Bidilna l-format ta' xna. Imma jiena sakemm qatt nistenna li lek il-mobile u kont qed naqra fil-verità, ma ma kontx qed naqra ktieb. Issa dan jaf tkun qed tistenna x'imkien tarom frejmjati kif għandna f'moħħna li nagħmlu mhm. u toqgħod taqra. Hekk hu. Qed tifhem il-kelma miktuba hemm ħafna modi kif tippreżentha u jkolli ngħid illi nies li jieħdu ħsieb dan il-programm huma bravi ħafna x'minn sena l-oħra somehow jirnexxilhom dejjem joħorġu b'idea innovattiva. Bħalissa żgur qegħdin bħalissa qegħdin fil-fażi illi jiġbru l-kitbiet tal-parteċipanti ta' din is-sena, dak ir-ritratt li rajt hemmhekk kienu l-parteċipanti ta' din is-sena, xi ħadd ovvjament ikun qed jeditjhom, Bla dubju. L-idea hija li nagħmlu xi ħaġa professjonali u mbagħad aħna nkunu mestidnin għaliex ma nkun inkun qegħdin insegwhom bil-korrispondenza emails u hekk. Allura dejjem nistaqshom allura dis-sena x'għandkom f'moħħkom? Kif se naraw għall-kitba? Darba kienu set ta' cards pereżempju. Okay. Umbat inkunu mistednin fl-aħħar, aħna li nkunu organizzajna ovvjament biex naraw għat-tnedija dik hija l-kelma, naraw il-format u wkoll jaqraw iż-żgħażagħ stess il-kitbiet tagħhom. Anka jingħataw taħriġ ta' kif jaqraw fil-pubbliku. Anka dik dik hija sena, eh? Żgħażagħ illi tinduna fil-bidu, inkun attendejt xi laqgħat fil-bidu jiena, ikunu eħ jafu jiktbu ma forsi daqsxejn mistħijin, fejn naf jiena. Fil-fatt huwa fatt magħruf illi ħafna drabi min jikteb rari jsib l-okkażjoni biex ikun qiegħed jaqra dak fil-miftuħ. U sfortunatament ngħid jiena wkoll illi minn mindu konna żgħar dejjem kienu jġegħluna naqraw f'qalbna. Bħallikieku l-kitba qed hemmhekk biex tibqa' fis-silenzju. Ġifieri naħseb illi idea tajba ħafna anke għall-kwistjoni ta' personalità ta' dak illi jkun. U jsir dak l-iżvilupp ukoll, ma mhix l-iżvilupp ma naħsibx li huwa biss fil-Malti, naħseb anke fil-karattru le? Eħe, hemm Ħa nsemmi xi ħaġa personali tiegħi li ġrat lili meta kelli t-tifel tiegħi qed jitrabba' l-iskola. Darba ġie u talabni ktieb biex nixtrilu ktieb. Bqajt iċċassata għax ma kienx wieħed li jitlobni l-kotba, kollox ħlief il-kotba. Hu qalli għax ġie xi ħadd jaqralna storja l-iskola u kienet vera interessanti, jiġifieri dan il-persuna li ġie naħseb tant qrah b'ħeġġa jew jirrextah li tifel li mhux normalment iħobb jaqra interessa ruħu f'dan il-ktieb biex tal-inqas jara kif tispiċċa l-istora l-istorja. Meta dawn jaqraw, jekk qegħdin jitkellmu fuq ix-xita nieżla u jsemmu l-ħoss li tagħmel ix-xita dawn l-aġġettivi differenti li jużaw, jien personali nieħu gost ħafna. Jiġifieri kultant il-kitba jġibuha ħajja. M'intix qed taqra Għajna bħal meta konna nisimaw il-romanz, meta konna zaħar. Kien jaqraħ, ġifrina, iva. niftakar nisma l-Charles eh, Abela Mizzi, per eżempju, dik il-vuċi. Eżatt. Illi saħrek minar matrit. Eh, Eżatt. Taqra, ġifiri, għandek diversi nisoħrajn, jaqraħ persuna illi ma jmissiex, imma mbagħad eh, kollok emozzjoni. U f'dan il-qasam ġifiri, wieħed f'taħżiża ma se nħażżu biss imma ħajkun hemm. Le, taħżiż huwa isem sabiħ ħafna ma naħseb jagħmlu kollox ħlief iħażżu. Għaliex joħorġu bi proġetti veru interessanti. Jillonċjaw jiġu minn hemmhekk jibdew artisti u kittieba li sabu futur ħafna fil-xena tal-kitba. Fadlinna ftit ħin mhm. li ħanitolbok huwa min huwa interessat mhm. x'għandu x'għandu jagħmel. Min huwa interessat li. Mela dan huwa proġett li kif għadtlek jien joħroġ kull sena, inneduh kull sena, wasalna biex nagħlqu s-sitt fażi u dalwaqt in-nies ikunu mistednin għedt għall-pubbliku għal din it-tnedija, jiġifieri min isegwi kemm il-media tagħna anke fuq Facebook u anke l-website tagħna jkun hemm miktub illi anke ħa nnedu l-proġett ta' din is-sena. Ftit wara, Innedu l-proġett tas-sena ta' wara, ġifieri min ikun interessat jekk isegwi daqsxejn il-media tagħna ikun jaf illi dan il-proġett, dan il-programm ħa jerġa' jiġi rrepetut għas-sena d-dieħla. Jiġifieri jekk wieħed ifittex Aġenzija Żgħażagħ Iva, ħa jkun hemm kollox, iva. ħa jkun qed isib id-dettalji kollha, anke issa jekk jidħol fuq il-paġna tal-Facebook qed naħseb jiena. Iva, iva. Fuq il-paġna tal-Facebook meta jitla', meta jitla' ovvjament li jitla' l-avviż, imma jekk tidħol fuq il-website tagħna u tikteb taħżiż li tkun taf aktar dettalji fuq dan il-programm u jekk ikun ġie mnedi ikun hemm anka avżat fuq il-website tagħna. Mela f'idejkom biex tkunu qegħdin tinteressaw aktar irwieħkom f'dan il-proġett interessant immens kif stajtu taraw kellna diversi ritratti wkoll, ġifieri l-ambjent huwa

Illi nilagħbu flimkien. Nistennikom hawn.